Raddu ħajr lil Alla. Marija Om il-Knisja. Dan it-titlu mhux minn dejjem kien eh, jingħata lil Madonna. Imma dak li nsejħulu sensus fidelium, is-sens tal-fidili, is-sens ta' x'jemmnu n-nies u kif iġibu ruħhom in-nies, il-fidili. Sensus fidelium tfisser is-sens tal-fidili, is-sens ta' dawk li huma fidili, li għandhom il-fidi, li jemmnu f'Alla, li jemmnu f'Ġesù Kristu u dak kollu li hu għamel. X'kien dan is-sensus fidelium li eh, huwa parti mid-domma, parti mill-twemmin tal-Knisja Kattolika. Is-sensus fidelium huwa li matul is-snin il-maġġoranza kbira tal-Kattoliċi, tal-Insara, ta' dawk li jissejħu u li huma li jemnu fi Kristu, kienu jemnu li għax il-Madonna kienet om li ben talla, allura u li ben talla waqqaf knisja li aħna u jiena, inti u nista madwarek. Din il-knisja Għandha omm ukoll minħabba id-divinità ta' bina Ġesu. Kif ġiet dan it-titlu? Ħanaqralkom eżatt x'ġara eżatt. Ħanaqrom. It-titlu tal-Imqadsa Marija Malla, il-Knisja kellu l-bidu tagħha meta twildet twilet minn twildet minn Kristu. Fil-bidu kien it-twelid ta' Kristu hemm saret om il-Knisja. Għaliex? Għax Kristu kien ir-ras tal-Knisja u hija saret omm il-mifdijin kollha qabel ma binha miet fuq is-salib. Papa Pawlu VI ikkonferma dan it-titlu sollenniment Fid-diskors li kien għamel lill-Isqfijiet fil-Konċilju Vatikan it-Tieni fil-21 ta' Novembru 1964, 1964, hu ordna li għandha tingħata dan il-ġieħ billi tissejjaħ b'dan l-isem, b'dan l-isem ħelu li anki llum jintuża mill-poplu Nisrani kollu. Ġie fl-1964 is-sensus fidelium, dak li kienu jemmnu il-maġġoranza tal-insara kienu li jemmnu li l-Madonna hija omm il-Knisja. U l-Papa Pawlu VI fil-bidu tal-konċilju, konċilju meta jiltaqgħu l-isfid kollha tad-dinja, jiltaqgħu mal-Papa Ruma u jagħmlu żmien joħorġu diversi dommi, diversi talim li jkun komuni fis-sensus fidelium u jiddikjarawh bħala obbligu ta' kull nisran. Wieħed minn dal-obbligu huwa li jiena nemmen li l-Knisja għandha om bħalma Kristu għandu om li huwa om il-Knisja. Għalhekk ngħidu wkoll hija om Alla Għax il-Madonna Kristu kien Alla, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità. Allura bħala titolu, bħala definizzjoni ta' min il-Madonna hija Omm Alla għax weldet lil Ġesu, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, hija wkoll l-Omm il-Knisja Għax Ġesù fuq is-salib għamel dak il-ġest li l-aħħar kelma waqt li kien qed imut ħares lejn id-dixxiplu maħbub tiegħu għax anki Ġesù kien iħobb in-nies b'mod partikolari, kien iħobb lil kulħadd. Imma lil Ġwanni kellu ġibda speċjali lejh. U meta kien fuq is-salib, Wasal biex jgħid kollox mitmum, ħares l-isfel u ra dawk in-nisa li kienu taħtu u l-appostlu Ġwanni. U Ġesu ħares lejh u qallu l-ewwel ħares lejn ommu u qalla mara dan u ibnek. Mara, dan hu ibnek. U lil Ġwanni qallu, Din hija ommok. U l-Vanġelu jgħid, eżatt, ħa ngħidilkom x'jgħid, u minn dak il-ħin, u minn dak il-ħin, Ġwanni ħada għandu. Ħad għandu. Ovvjament il-Madonna kienet armla għal diversi snin. Pratikament rabbit il-Ġesu għedha, għal kem naħseb li Ġuseppi kien hemm qatt ma jissemma fil-Vanġelu. U dan Ġwanni B'mandat minn Ġesù, ħa lil omm Ġesù, Omm Alla, ħadha miegħu biex jindukrha. X'qal iżjed il-Papa? Qal hekk, Il-Madonna, Omm Alla, ġiet ukoll redenta minn Binha Ġesù. Hawn ċerti stampi żbaljati. fejn hemm it-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu, u hemm mara magħhom. Fl-antik qabel il-Konċilju kien hemm dik li jsejħu il-teoloġija Marjana. U uh, di teoloġija Marjana ma dix tiġi mgħallma u m'għadhiex tiġi mgħallma għax kien hemm min qed jiżbalja illi l-Madonna mela qisha Alla. Mentri mhix hekk. U għalhekk il-teoloġija Marjana saret parti mit-talim tal-talim tad-domma tal-Knisja U meta nispjegaw il-Knisja min hi u n-natura tagħha tal-Knisja min hi, nagħmlu l-riflessjoni ta' xi tfisser il-Madonna għall-Knisja u għal kull wieħed u waħda minna. Id-diskors tal-Papa Pawlu VI fil-bidu tal-Konċilju Vatikan it-Tieni iddikjara dan is-sensus fidelium x'kienu diġà jemmnu l-Insara, u qal mil-lum il-qudiem li l-Madonna tissejjaħ Omm il-Knisja hija parti minn domma li kull Kattoliku u obbligat li jemmen. U saqsa l-Papa Malix, għalhekk, ir-rabta li hemm bejn Marija u l-Knisja qed niddikjara bħala Omm il-Knisja. Iġviri Omm il-Knisja għax hemm din ir-rabta bejn Marija u l-Knisja. Il-Knisja għamilha Ġesù, waqqafha Ġesù. U Marija kienet parti minn din il-Knisja. Fil-fatt meta niżel l-Ispirtu Santu kienet parti mill-komunità tal-Appostli fiċ-ċenaklu. Dan is-sensus fidelium, dan is-sens tal-fidili, kiber Għax fil-Knisja mbagħad kompliet tikber din id-devozzjoni lejn il-Madonna. Minn dejjem kienet id-devozzjoni lejn il-Madonna, imma mill-Konċilju law id-devozzjoni saret speċjali. Għal ħafna u ħafna familji, min jaf bħalissa int fid-dar tiegħek kemm għandek statwi tal-Madonna, kemm għandek immaġini tal-Madonna, kemm aħna natu ismijiet ta' nies illi għandhom l-isem ta' Mirjam u Mary u Marija Proprju minħabba d-devozzjoni lejn il-Madonna. U l-Papa jenfasizza ħafna għaliex hija omm il-Knisja minħabba r-relazzjoni qed nikkwota li teżisti bejn Marija u l-Knisja. U li dan hija riżultat tal-maternità divina tagħha għax weldet lil Ġesù. Ġesù kien Alla, il-Madonna welldet lil Alla bħala Kristu, bħala bniedem, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità. Għaldastant, Marija bħala Omm ta' Kristu għandha tiġi meqjusa wkoll bħala Omm tal-fidili kollha u tal-isfijiet, jiġifieri tal-Knisja kollha. X'inhuma dawn ir-rabtiet li l-Omm tagħna tas-sema għandha mal-umanità. Il-Papa jkompli hekk. Għalkemm Marija ġiet imżejna minn Alla b'don l-aktar ġeneruż u tal-għaġeb biex biex jixirqilha tkun omm tal-Verb inkarnat, hija madankollu tibqa' qrib tagħna. Bħalma hija wkoll bint Adam, u għalhekk aħna, u għalhekk oħtna, għaliex għandha l-istess natura umana bħalek u bħali. Bil-merti futuri ta' Kristu, ġiet meħlusa Mid-dnub oriġinali, mid-dnub ta' nise. Ikella huwa eżempju ta' fidi perfetta, fidi perfetta li kella f'bina Ġesu. Fil-fajt, fil-fatt najdu, imbirka inti li jemment. Hija dixxipla perfetta ta' Kristu kienet mara Hi kellha kull virtù li Ġesù kien qed jipprova jgħix. Fl-ewwel qari smajna dik l-istorja tal-Ġenesi kif din l-imbirka mara Eva ġennet lil Adam l-uniku raġel li kien hemm wara kollox u eh, ġelitu jikol mis-siġra li Alla qallhom biex ma jiklux minna. Tom tafu li dinja hemm eh, mitoloġija, però b'messaġġ. Ħafna mill-istejjer tal-iskrittura mhumiex veri, imma huma stejjer li kunu popolari. Dak iż-żmien, pereżempju, għamilt żmien il-Filippini u l-istorja tal-Ġenesi kif bdiet id-dinja kienu jgħiduha b'mod differenti. Kien jgħidu li kien hemm bambu, mbagħad dal-bambu inqasam u fih kien hemm raġel u mara. Dik storja tal-mitoloġija Filippina. U l-istorja tal-Ġenesi, il-mitoloġija tal-Ġenesi, hija Li Alla l-ewwel ħalaq il-bniedem, għamlu kien tat-tafal, min minna sema' l-omelija tal-bieraħ enfasizzajt ħafna din li Alla ħalaq il-bniedem tat-tafal u mbagħad nefaħ fuqu u tah ir-ruħ u sar bniedem, sar xbieha tiegħu stess. U mbagħad ħalaq il-Eva u din Eva ħajret lil Adam biex jikol mill-siġra ipprojbita. Ma nafux kien kien ċtuffiħa jew le, kienet leġenda oħra insomma. Imma l-istorja hija li Adam u Eva l-ewwel komunità ta' bnedmin ħadwa kontra ir-rida tal-la. U għalla kastigom. U batom il-barra mill-ġnien tal-Eden, mill-ġnien fej kienu qegħdin jgħixu. Fi qabel ma kienu xibatu, kienu jgħixu ħajja tranquilla, serena, u kif dimbu nsejħulu id-dnub tan-nisel, li mbagħad da dnub jibqa' jiġi ripetut fina f'kull min jitwielet u li fil-mamudija dan id-dnub jitneħħa propju minħabba Din il-magħmudija hija bidu ġdid għalina l-bnedmin u li hu sabiħ f'din f'din l-istorja u li l-Madonna hija om il-Knisja illi inti m'intix waħdek. Inti ħares madwarek Ara n-nies li hemm madwarek. Bħalissa qed nara lil Alfred Paċ, qed nara lil Katriel Zara li telgħu issa daw. Ftit ilu rajt il-Leslie Bsajla u min ħin kollu tilajn. Inti mintix waħdek. Katriel, inti mintix waħdek. Inti tagħmel parti minn familja. Inti tagħmel parti minn Knisja. U din il-Knisja għandna il-Madonna li hija om tiegħek, ommi u om tagħna l-koll. Allura lejja om tagħna l-koll aħna aħwa tal-istess missier u tal-istess om. Allura ma nistax, le ma nistax. Ngħid x'importani? X'importani? Jien ħosib il-familja tiegħi, għandi biżejjed problemi fiha, nieħu ħsiebhom, intihom jieklu, nipprovdilhom, imma toqgħodx tgħid ġbin imbagħad li rid nagħti każ ukoll ta' min qed ibati, jew ta' min qed imut fil-Baħar Mediterran, ma tarax. Ma tistax tagħmel hekk. Ma tistax tajt bħala nisrani tajt imħija li qed jereq, imħija li m'għandux jiekol, hemm oħti li qiegħda fil-bżonn, hemm dik il-familja tiegħi stess li hemm min marid. Jekk irridu illi eh, verament il-festa tal-lum ma tkunx xi devozzjoni hekk biex nixalu xema qudiem il-Madonna jew ngħidu r-Rużarju, affarijiet tajba daw. Imma jekk dawn id-devozzjonijiet ma jwasslunix biex inkun konxju illi n-nies ta' madwari nappartjenu għall-istess Knisja, il-Knisja huwa aħna. Il-Knisja mhux il-Papa, mhux l-Isqof, il-Knisja mhix piramida. Il-Knisja hija int u jien. U għalhekk il-Knisja hija dgħajfa, għalhekk il-Knisja hija fraġli, għalhekk il-Knisja hija midimba, għax aħna lkoll midimbi. U l-Papa l-ħin kollu jgħid, itolbu għalija xina midneb. Itolbu għalija għax jina midneb. U għalhekk Dil-quddiesa nixtieq noffriha speċjalment eh, għal dawk li verament iħobbu l-Madonna, għal dawk li matul da sajf eh, suppost jiċċelebraw xi festa tal-Madonna u ma jistgħux jagħmlu hekk, x'nitlob għalihom mod partikolari. U lilkom li jisimkom Marija, Marjana, Mary, Marianna u dawn l-ismijiet kollha li aħna nassoċjaw mal-isem tal-Madonna. Grazzi. Illum bdejna xar ġdid, ix-xar ta' Ġunju. U eh, x-xar ta' Ġunju huwa dedikat l-qalb ta' Ġesu. Ftit ilu ħajkonna korpus li festa kbira. Għana fi xejra konna namlu proċessjoni bit-tfal tal-ewwel tqarbina. Imma ġunju l-ewwel bidu tax-xahar ikun hemm intenzjoni partikolari tal-Papa għal dak ix-xahar. U ħa naqrajilkom bħala talba tal-fidili x'inhi din l-intenzjoni tal-Papa f'dan ix-xahar. U tajt hekk. Il-Papa Franċesku jistedinna biex matul dan ix-xahar ninaqdu flimkien miegħu u nitolbu sabiex dawn kollha li qed ibatu, isibu triqthom fil-ħajja u jħallu li l-Qalb ta' Ġesù tmiss lill-qalb tagħhom. Nitlob, Mulej, noffrilek il-weġgħat, l-uġigħ u t-tbatija tiegħi. Għinni biex niskopri il-kobor ta' qalbek. billi tmexxini fit-triq tiegħek. X'nista' nagħmel? Kull meta jkolli xi ġurnata ħażina jew xi ħadd jikkawżali tbatija minħabba l-imġiba tiegħu, neħles lili nnifsi minn kull attitudni ta' tpattija u rabja. u noffrihom lill-Mulej. Fis-silenzju jom nitolbu għal xi bżonn personali tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen.